Ma jekk reċensjoni ħażina, imma l-indifferenza jew is-silenzju dwar xogħol letterarju hija problema fil-fehma tiegħi ikbar. Fi kliem ieħor mela r-reċensjonijiet ta' dan iż-żmien, anke meta kiefru ostili, għenu biex il-poeżija u l-letteratura tibqa' tikber u tinxtered. Però qabel nirritornaw għall-istorja tar-reċensjoni, Inħarsu naqra iktar fid-delta lejn x'inhuma mela l-forom u l-funzjonijiet ta' reċensjoni. Nerġgħu niġu lura lejn l-istorja naqra iktar tard. Mela, ir-reċensjoni għandha numru ta' funzjonijiet. Issa mhux qed nitkellmu fuq definizzjoni, imma qegħdin nitkellmu fuq x'tagħmel, x'inhija, x'inhu r-rwol tar-reċensjoni vis-à-vis il-letteratura u vis-à-vis il-pubbliku li jaqra, il-qarrejja. Waħda mill-funzjonijiet hija li tinforma. Mela r-reċensjoni tinformana dwar il-ħruġ ta' ktieb jew il-fatt li ħa jkun hemm dramm jew xi film. Grand element sempliċement fuq livell bażiku informattiv li inti n-nies ikunu jafu mela dwar il-fatt li dal-ktieb ħiereġ. Jiġifieri r-reċensjoni tgħin minn dak il-lat. Però il-reċensjoni, meta tinkiteb, apparti li tinforma dwar it-titlu u dwar l-awtur, għandha element deskrittiv, waħda mill-affarijiet li aħna nipprovaw nurikom illum hija li reċensjoni fiha livelli differenti ta' ħsieb u livelli differenti ta' kif wieħed iħares lejn il-letteratura u l-mod kif jaħseb dwarha. Hemm livelli bażiċi ħafna fir-reċensjoni, jiġifieri livelli deskrittivi fejn kull ma tagħmel ir-reċensjoni f'parti minnha hija li tiddeskrivi dak li fih ix-xogħol. Ovvjament hemm aspetti li wieħed irid jitgħallem bħal pereżempju jekk hemm film, anke jekk hemm xi novella, ma titkellimx dwar kif jispiċċa, jiġifieri hemm ukoll limitu ta' x'tista' tiddeskrivi f'dik ir-reċensjoni, però dan huwa aspett pjuttost bażiku. Però l-reċensjoni, u hawnhekk naraw kif hemm similaritajiet kbar mal-kritika letterarja in ġenerali, għandha wkoll il-funzjoni li tinterpreta. Jiġifieri mhux biss tgħidilna dak li hemm imma tagħti interpretazzjoni ta' dak li qiegħda titkellem dwaru. Tevalwa, kif tkellimna iktar tard, dan huwa punt kruċjali li l-kritika letterarja ħafna drabi tevalwa, it-teorija letterarja mhux daqshekk għax iktar titkellem dwar kif nevalwaw iktar milli tevalwa hija nnifisha, però r-reċensjoni bħala ġeneru hija evalwattiva, tevalwa x-xogħol li qed titkellem dwaru. Jew almenu ġeneralment hekk tagħmel. Infatti iktar tard nitkellmu dwar il-problema ta' evalwazzjoni ċertu kuntesti fejn, eżempju, il-kittieba u l-reċensuri jafu xulxin. Dik hija problema li nsejħulha the elephant in the room, u naħseb li rridu nitkellmu dwaru. Din hija realtà li mhijiex biss realtà ta' pajjiż żgħir bħal tagħna, però wkoll realtà f'dinja globalizzata, speċjalment minħabba l-fatt li l-mod kif awturi jaħdmu Fuq l-internet illum, nitkellmu dwar iktar tard, ifisser li hemm ċans tajjeb ħafna li r-reviewers tax-xogħol tiegħek huma wkoll il-ħbieb tiegħek jew nies li tafhom, eżempju li jkunu fuq Twitter tafhom jew fuq Facebook. Jiġifieri dik hija realtà li rridu nitkellmu naqra dwarha. U hemm min kiteb dwarha u ħaseb dwarha u nitkellmu naqra aħna wkoll x'inhija l-problema u x'inhuma l-opportunitajiet u kif nistgħu niffaċċjawhom. Ħaġa oħra li r-reċensjoni tagħmel hija li tikkuntestwalizza, jiġifieri r-reċensjoni alavolja ħafna drabi tittratta xogħol partikolari jew numru ta' xogħlijiet partikolari, hemm ir-reċensjoni ta' ktieb, hemm reċensjonijiet ta' sett ta' kotba minn awturi differenti, jiġifieri hemm suġġeneri differenti. Reċensjoni tista', eżempju, taqbad tliet jew erba' kotba li ħarġu din is-sena li jittrattaw tema partikolari u r-reċensur jaqbadhom flimkien biex jagħti speċi ta' overview ta' dak li sar f'ċertu aspett dik is-sena. Però, irrispettivament jekk tħares lejn wieħed jew iktar, reċensjoni għandha l-funzjoni wkoll li tikkuntestwalizza dak li qed jiġi diskuss F'kuntest iktar wiesa', dal-kuntest iktar wiesa' jista' jkun kuntest kontemporanju, jista' jkun kuntest storiku, jista' jkun kuntest teoretiku. Jiġifieri, il-reċensur ma jħarisx biss lejn ix-xogħol li qiegħed jevalwa imma jħares ukoll madwaru biex jara dak ix-xogħol fil-lenti ta' dinja ikbar minn hekk. U allura, kif qegħdin taraw, Ir-reċensur għandu bżonn numru ta' ħiliet. Jiġifieri li tkun taf biss il-ktieb ta' quddiemek huwa bidu ovvjament, però mhuwiex biżżejjed biex tilħaq tagħmel ir-reċensjoni kif tista' ssir, jiġifieri xi ħaġa li mhux biss titkellem dwar il-ktieb ta' quddiemek, imma tagħti kontribut fi ħsieb iktar wiesa', kif ħa naraw naqra iktar tard. Issa, milli għadna hija ovvja li allura r-reċensjoni u l-kritika letterarja b'ħafna modi għandhom ħafna similaritajiet, imma wkoll hemm xi differenzi li nixtieq niffoka fuqhom. Huma simili f'ħafna karatteristiċi tajjeb, ġifieri nistgħu ngħidu li reċensjoni hija tip ta' kritika letterarja, però hemm ukoll differenzi. L-ewwel differenza ovvja hija differenza fil-format u fit-tul mistenni. Reċensjoni ħafna drabi, ħafna drabi hija iqsar, hija qasira, mhux dejjem, Mhux dejjem. Eżempju, il-ġurnal New Literary History, li huwa ġurnal importanti ħafna fil-letteratura kontemporanja u anke t-teorija kontemporanja, jippubblika, jiffavorixxi dak li jsejjaħ reviews, reċensjonijiet, però jistenna reċensjonijiet li huma pjuttost dettaljati li ma jibqgħux biss mal-kotba li qed jiġu diskussi imma jiftħu fuq argumenti iktar wiesgħa. u l-iqsar artikli li jikkonsidraw huma d-disat elef kelma, jiġifieri hemm ukoll ir-reċensjonijiet li huma twal. Però ħafna drabi r-reċensjoni hija mistennija li hija iqsar. Iktar 'il tard se nsemmilkom George Orwell x'qal fuq it-tul ta' reċensjoni u għalih u għaliex il-tul hija problema għalih, hija problema. Però hemm differenzi fit-tul, hemm differenzi fil-format, biżejjed ngħidu li jiġifieri wara wieħed mill-aspetti ovvji li wieħed jara f'reċensjoni, iktar 'il quddiem ngħaddilkom xi ftit eżempji hawnhekk, huwa li meta wieħed iħares lejn paġna li li qed tagħtina reċensjoni ta' ktieb, ħafna drabi naraw it-titlu, Naraw il-pubblikatur, naraw l-ISBN number, naraw il-preċċ, il-prezz u n-numru tal-paġni. Jiġifieri, tista' taraw eżempji hawnhekk, dak għal aspett viżiv immedjatament huwa differenti minn dak li tagħmel il-kritika letterarja għax il-mod ġenerali, għax ir-reċensjoni hawnhekk qed ttina informazzjoni ta' kemm jiswa biex nixtri l-ktieb. Mhijiex xi ħaġa li l-kritika letterarja ma tidħol fiha. U din hija marbuta mal-funzjoni tar-reċensjoni. Ir-reċensjoni qiegħda hemmhekk mela allura biex tara jekk aħna għandniex nixtruh jew le l-ktieb. Jiġifieri, mentri l-kritika letterarja ma tidħolx f'din. Il-kritika letterarja tidħol jekk xejn fuq jekk aħna għandniex naqrawh jew le l-ktieb li hi xi ħaġa differenti, differenti. Ir-reċensjoni nħoss li għandha rabta mal-kummerċjalizzazzjoni tal-ktieb qawwija ħafna. Hemm differenzi wkoll fil-modi kif jiġu ppubblikati u ċċirkolati, jiġifieri kif ir-reċensjoni tiġi ppubblikata huwa differenti minn kif il-letteratura kritika hija hija ċċirkolata u ppubblikata. Il-kuntesti tagħhom, anke storikament, huma simili però hemm differenzi importanti wkoll. Waħda mill-punti prin wieħed mill-punti prinċipali huwa minħabba ta' żmien. Jiġifieri jekk inti qed tikteb Reċensur Qed tikteb reċensjoni ta' ktieb, ma intix se titfgħu f'ġurnal li jieħu bejn sena u nofs u sentejn biex dik ir-reċensjoni jitfagħha fil-pubbliku, jiġifieri billi jippubblika. Inti ħa tfittex kuntesti li huma iktar mgħaġġla. Sena u nofs, sentejn wara hija tard wisq. Allura wieħed ifittex modi differenti. Għalhekk hemm rabta bejn ir-reċensjoni u l-gazzetta jew il-ġurnali letterarji li kienu joħorġu fl-antik b'mod regolari ħafna minħabba l-fatt li r-rabta maż-żmien hija importanti. Hemm ukoll differenzi fil-qarrejja. u f'dak li huma jistennew, jiġifieri r-reċensjoni ma tinkitibx għall-istess nies li tinkiteb il-kritika letterarja, l-ideal reader, ngħidu hekk, li inti bħala kittieb ta' reċensjoni timmaġina f'moħħok huwa differenti. Jista' jkun l-istess persuna li ħa jaqra, però inti qed titkellem miegħu, qed timmaġinah bħala persuna differenti. Il-lingwaġġ ħafna drabi jkun differenti, ikun iktar informali ħafna drabi, ikun iktar personali. Naraw ukoll differenzi fl-istili, infatti, bejn ir-reċensjoni u l-kritika letterarja. Hemm ukoll differenzi f'dak li tistenna bħala qarrej ta' reċensjoni U f'dak li tistenna bħala qarrej ta' kritika letterarja li jgħidu li ssir fi ktieb, eżempju. Il-mod mhux biss differenzi fl-istili, imma anke mod fil-mod kif jiġi żviluppat l-argument. Se naraw xi eżempji iktar tard. U l-punt li diġà semmejt hija l-bżonn fir-reċensjoni ta' evalwazzjoni u ġudizzju li mhux dejjem, ġieli tidħol, mhux dejjem tidħol fil-kritika letterarja. Issa, X'inhuma mela l-għanijiet, jiġifieri mhux issa l-funzjoni imma l-għanijiet, jiġifieri meta wieħed jikteb reċensjoni x'inhuma l-għanijiet li jkollu, x'qed jipprova jagħmel biha? L-ewwel ħaġa, u again din marbuta mal-kwistjoni taż-żmien, waħda mill-għan li l-għanijiet li jkollu meta jikteb reċensjoni huwa li jilħaq qarrejja li jkunu għadhom x'aktarx ma qrawhx ix-xogħol. Ġifieri, huwa dak it-tip ta' array li inti qed timmaġina meta tikteb reċensjoni li huwa differenti minn eżempju inti qed tikteb kritika letterarja fi ktieb fejn kważi kważi qed tassumi jew li l-ktieb li qed titkellem dwaru nqara jew inkella li wieħed ħa jaqrah fid-dettall. Meta tikteb reċensjoni qed titkellem ma' arrayja li jista' jkun ma jixtruhx il-ktieb, jista' jkun ma jaqrawhx il-ktieb, jiġifieri dik it-tip ta' informazzjoni li inti ttihom trid tkun informazzjoni li taħdem waħedha, li m'għandhiex bżonn il-ktieb biex hi tinftiehem, trid tkun stand alone fil-kliem ieħor. Però wkoll, ovvjament, ir-reċensjoni toħloq, ġiet toħloq, Speċjalment jekk tkun reċensjoni ta' estrema, jew tajba ħafna jew ħażina ħafna, jew inkella reċensjoni minn xi reċensur famuż, għax hemm ukoll dak l-aspett x'wieħed jitkellem dwaru, jiġifieri li ċertu reviewers il-fatt li huma jitkellmu dwar kotba dak hu nnifsu huwa diġà aħbar, toħloq jew tiżviluppa diskussjoni dwar xogħlijiet li jkunu għadhom kif ġew ppubblikati. Jiġifieri ħafna drabi reċensjoni tista' wkoll tagħti L-ewwel triq li diskussjoni dwar ktieb se tieħu. Jiġifieri jistgħu jkunu kruċjali f'dak id-diskors li jsir madwar ktieb, speċjalment tal-bidu. Ovvjament bħala awtur dak li jgħid ir-reċensur mhux bilfors taqbel miegħu imma ħa jinteressak. għax jaf li anke jekk ma forsi lilek ma jaffettwalekx il-mod kif tikteb jew il-mod kif taħseb, jista' jkun li jaffettwa l-mod kif in-nies jaħsbu fuq ix-xogħol tiegħek. Allura hemm element kruċjali f'dak il-ħin, fil-bidu ta' meta joħroġ xogħol, fejn ir-reċensur jista' jaffettwa d-direzzjoni ta' diskors dwar ktieb partikolari. Il-reċensjoni wkoll tagħti kontribuzzjoni kontribut bikri fl-evalwazzjoni u n-argumenta wkoll fil-kanonizzazzjoni ta' xogħlijiet artistiċi u letterarji, jiġifieri meta meta ktieb jinqabad minn ġurnal importanti jew minn reviewer importanti kmieni, Hemm ċans li dak il-ktieb iktar kmieni ħa jkollu l-opportunità li jiġi, ejja ngħidu, kanonizzat. Il-kunċett ta' kanonizzazzjoni llum huwa problematiku ovvjament, minħabba l-fatt li l-mod kif il-letteratura tinkiteb, tiġi kkunsmata inbidel, u l-mod kif f'dinja globalizzata l-kuntesti huma differenti, però li hu żgur hi li r-reċensjoni tista' f'mument bikri ta' pubblikazzjoni tal-ktieb taffettwa b'mod importanti il-mod kif in-nisa ħarsu lejn l-importanza ta' dan il-ktieb. Dik hija xi ħaġa oħra li rridu nżommu f'moħħna. Inħoss ukoll li r-reċensjoni meta tkun miktuba tajjeb, mhux biss, kif għedtilkom qabel, titratta l-ktieb partikolari li qiegħda li jkun qed jikteb dwaru, imma Tgħin ukoll fl-iżvilupp ta' ideat u prinċipji kritiċi u teoretiċi, xi drabi se naraw eżempji, speċjalment meta r-reċensjoni tikkonsidri u tikkompara numru ta' xogħlijiet, jiġifieri r-reċensjoni tista' tkun ambizzjuża, ambizzjuża biżżejjed li mhux biss ikollha relazzjoni sekondarja ma' dak li qiegħda titkellem dwaru, jiġifieri l-kritiku qiegħed biss jitkellem dwar l-awtur, imma l-kritiku jitkellem dwar l-awtur u jikkontribwixxi għad-diskussjoni billi jibni fuq dak u jikkrea hu fir-reċensjoni. Ir-reċensjoni tista' tkun kreattiva, kreattiva tal-ideat, bl-almenu fl-ideat, jekk mhux fl-istili. u fil-kunċetti. Ġifieri reċenzjoni mhux biss tħares lejn il-kotba li qed titkellem dwar imma jkoll tista' tħares iktar lil hemm. Però mbagħad hemm funzjonijiet li huma l inqas manifesti inqas ovvji nħoss fil-reċenzjoni u dawn forsi x'ftit minnhom ħsibna dwarhom u xi oħrajn mhux daqshekk u naħseb li huwa importanti naħsbu fuqhom sija bħala studenti tal-letteratura u kif ukoll bħala kittieba tal-letteratura. L-ewwel ħaġa, il-reċenzjoni minn dejjem u għadha tgħin lill-industrija tal-ktieb u tal-pubblikazzjoni. Ġifieri din hija importanti biżżejjed ngħidu li meta wieħed jippubblika ktieb, ħafna pubblikaturi jsaqsuk liema ġurnali għandhom jibagħtu kopja tal-ktieb tiegħek għandhom biex huma jagħtuk jiktbu lek reċenzjoni. Jiġifieri dik diġà turik li għadhom marbutin dawn it-tnejn, il-pubblikazzjoni u r-reċenzjoni. Jiġifieri hemm rabta importanti li wieħed irid iżomm f'moħħu. It-tieni punt huwa li Funzjoni forsi naqra inqas ovvja hija li apparti l-diskussjoni bejn ir-reċensur u l-qarrej tar-reċensjoni, tista' wkoll toħloq djalogu bejn il-qarrejja, mhux li turi x'tip ta' qarrejja hemmhekk, bejn il-qarrejja, jiġifieri toħloq ukoll dak id-djalogu, U f'livell naqra iktar ġenerali nħoss ukoll li r-reċensjoni speċjalment meta miktuba minn reċensuri importanti ta' ċertu kalibru tgħin biex tinħoloq jew titbiddel Ma nafx, ma kellix traduzzjoni adattata għall-kelma taste bl-Ingliż, jiġifieri jien insejjaħtilha b'mod mhux eleganti xejn, leġiżlazzjoni tal-għażla fost il-qarrejja, dak li bl-Ingliż se nsejħulu taste, jiġifieri tiżviluppa il dak li n-nies għandhom jogħġobhom. Il-gost. Il-gost isejħulu fil-letteratura il-gosti. Eħe, eħe, eħe, taste fis-sens ta' li mhux biss x'għoġobni imma li inti jkollok l-abbiltà li tagħżel. L-abbiltà ta' fl-Ingliż taste hija marbuta wkoll mal-idea ta' dixxerniment. Li jekk inti għandek if you have taste, you can discern. Dak il-mod, ma stajtx insib traduzzjoni eżatta, però l-punt tiegħi huwa li r-reċensjoni iva wkoll għandha dak il-punt, dak il-funzjoni li, tirfina jew taffettwa jew tħassar is-sens ta' gost, jekk inti sejħillu hekk, jew ta' taste li jkollhom il-qarrejja. Dak huwa wkoll importanti. X'inhu moda u x'm'inhux moda, x'inhu aċċettabbli u x'mhux aċċettabbli, x'inhu huwa dak li jiġi interpretat bħala suċċess bħala esperiment u dak li jiġi interpretat bħala falliment għax jagħmel affarijiet li m'għandux jagħmel. Jiġifieri ħafna drabi r-reċensur qed jagħmel qed jgħin f'dik, anke għall-kritika letterarja ovvjament, però r-reċensjoni peress li tiġri qabel ikollha rwol importanti fl-impatt immedjat tax-xogħol. Ir-reċensjoni wkoll toħloq u tmantni u din Ukoll importanti, relazzjonijiet u dinamiċi personali, issa, bejn qarrejja, kritiċi, kittieba u pubblikaturi. Jiġifieri, ma rridux, ma nistgħux ninjoraw il-fatt li r-reċensjoni tidħol ukoll fir-relazzjonijiet personali ta' bejnietna. Jiġifieri, jien mhux l-ewwel darba, il-ktieb tiegħi għandi żewġ persuni li naf jiena, mhumiex ħbieb intimi tiegħi, Però saru jafu bil-ktieb għax huma ħbieb tiegħi u huma t-tnejn milli kitbu reċensjoni tal-ktieb. U peress li jafuni nimmaġina dak li tlabtilhom ngħidilhom, nimmaġina li mhuwiex faċli li tkun kritiku dwar ix-xogħol ta' xi ħadd li taf. Però dawn il-dinamiċi persunali mhumiex biss bejn kittieb u kritiku imma huma oħrajn, eżempju l-fatt li llum Ħafna awturi li aħna naqraw huma ħbieb tagħna, jiġifieri bħala qarrejja aħna qegħdin naqraw ix-xogħol tal-ħbieb. U dan jista' jkun anke mhux f'livell, mhux f'Malta biss, jiġifieri fuq xogħol nitkellem ma' kittieba barranin, saru ħbieb tiegħi, nitkellmu fuq Twitter, fuq Facebook, U qed naqra xogħolhom, u mbagħad irid nikteb reċensjoni dwar ix-xogħol tagħhom. Ġifieri, inqas ovvja din, għax meta nħarsu lejn reċensjoni hekk ma tidhirx din ħaġa, imma r-reċensjoni iva toħloq u tmantni relazzjonijiet u dinamiċi personali jew interpersonali.